Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat motivator banua dimanapun pian berada seberataan Hari ini ulun handak membahas satu topik nang banyak dicari-cari orang saat ini Yaitu tentang profilnya salah satu capres kita yang memang walaupun sudah berlalu pemilihan presiden kita Namun tetap masih menarik

Dan beliau di usia nang sangat anum itu sudah manjadi seorang rektor di Universitas Paramadina, mana di situ takumpulan orang-orang pintar berataan dan sidin itu manjadi rektornya ketika itu. Itu satu nang jadi catatan sejarah kita lah, itu luar biasa prestasi nang dikagumi dunia dan juga itu manjadi kebanggaan gasan Indonesia. Kemudian nang paling membanggakan lagi adalah sidin ini mencetuskan satu ide nang ketika itu kada terpikirkan oleh banyak orang dan ini bisa dikatakan ide nang sangat out of the box diluar daripada cara berpikir orang kebanyakan pada saat itu yaitu menggagas tentang Indonesia Mengajar. Gerakan Indonesia Mengajar itu memuat planning atau rencana untuk mengirim.

Nah, tetapi di dalam catatan-catatan prestasi tadi itu pastinya itu ada juga pro dan kontra di masyarakat lah. Pro dan kontra nang kada kawa lepas dari diri seorang publik figur apalagi yang kaya Pak Anies Baswedan ini mungkin berkecimpung di dalam dunia politik itu hampir kada kawa kadada musuh. Nah. Kontroversi nang pertama di dalam diri beliau ini adalah ketika Sidin ini di zamannya Pak Jokowi masuk di pemerintahan, masuk menjadi menteri ketika itu Sidin ini termasuk menteri nang dipecat ketika itu atau di reshuffle. Jadi dengan jabatan Sidin sebagai menteri pendidikan itu isu-isunya adalah nang pertama adalah penyebabnya

ketika beliau itu di acaranya podcast Pak Renat Kasali itu mengatakan bahwa ujar Sidin sampai hari ini ulun kada tahu apa penyebab di reshuffle atau dipecat. Jadi yang tahu itu ujar Sidin hanyalah presiden sebagai pemegang prerogatif. Nah, jadi Bisa karena politik jar sidin, bisa karena uh, mungkin ketika itu bubuhan partai-partai yang berkuasa itu lagi menyusun orang-orang pemain dan sidin termasuk orang yang tergusur. Artinya ujar sidin sampai ini aku wallahu alam kada tahu alasan dipecat itu. Jadi yang tahu itu hanya Presiden Jokowi lawan Tuhan ya sidin yang tahu.

Nah, kalau ulun itu lebih menganggap itulah kayak semacam fitnah aja sebenarnya atau hoax-hoax yang dilancarkan oleh lawan politik sidin karena sampai sekarang pun tuduhan itu kada pernah terbukti nah kemudian masalah jis, jis dianggap pembangunan nang kada beres terlalu dipaksakan atau. kada layak itu nah lawan biayanya nang sekian tapi hasilnya banyak bangunan-bangunannya nang uh, hancur sebelum waktunya imbah itu uh, kualitas rumputnya kada sesuai internasional dan lain-lain lah isu-isu nang kayak itu tuh cuma intinya sampai sekarang pun JIS tetap berdiri dengan megahnya itu mungkin kontroversi yang dihembuskan sekali lagi mungkin oleh lawan-lawan politik sidin lah ini lagi yang menarik ketika beliau ini menjabat jadi gubernur itu salah satu gagasannya adalah menjadikan dana yang ada di Pemda DKI itu dimasukkan sidin ke, ke dalam perusahaan minuman beralkohol tadi. Artinya dijadikan saham di situ. Nah, alasan sidin kan daripada duit negara atau duit Pemda itu menganggur ya sidin sekian triliun baik kita manfaatkan habis itu kena hasil dari saham itu kawa kita pakai aja sidin gasan nang mungkin hal-hal nang lebih bermanfaat apakah itu pakir miskin atau pendidikan dan lain-lain nah itu ide beliau dan perasaan ulun lah kalau ulun surang mereview itu

banyak dimanfaatkan gasan maksiat. Jadi sidin ketika itu yang kontroversinya dianggap bersekongkol lawan bubuhan organisasi-organisasi keras. Nah, macam FPI. Jadi ada semacam kontrak politik di situ bahwa Pak Anies ini harus wani untuk menutup Alexis ini. Karena inya kada sejalan lawan uh, garis perjuangannya FPI. Nah, karena Pak Anies ketika itu didukung oleh FPI, maka Pak Anies bersedia untuk membubarkan Alexis itu.

idealnya memang harus ada pejabat nang wani untuk membongkar itu dan Pak Anies ternyata wani untuk melakukan itu padahal di masa-masa sebelumnya kada ada nang wani mengganggu gugat Alexis ini itu lagi-lagi membutuhkan keberanian dan Pak Anies itu wani untuk melakukan itu kontroversi selanjutnya itu berkaitan lawan ketika sidin ini handak melakukan pencapresan

kemudian referensi buhan pian atau hati nurani pian berkata nang kaya apa apakah senang lawan sidin apakah kontra lawan sidin atau apakah buhan pian meneladani apa nang pernah sidin lakukan itu sejarah nang akan mencatat jadi. Nah ngaran orang besar itulah benar ataupun salah nang pernah dilakukannya, sidin itu akan tetap dikenang oleh sejarah sebagai orang nang berani melakukan perubahan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi gasan kita sabarataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.